Teenage pregnancy is a global concern, my advice is that mègafe ame tsitsi ƒe fefe o, for knowledge is power and patience bring victory. Dzilawo, nufialawo, mikpe ɖe mía ŋuti ne míadidi le ɖevi matsimati ƒe fufɔ me eye míade suku nyui ne míasrɔ̃ nu. Fellow girls, please stop worrying, show your stomach.

Woate ŋu azu ame aɖe na mí etsɔ. Enye azã yi ke míede tome be míakɔ de nyɔnyɔdzilawo hã me be ne wowo te wowo ƒe le nyɔnuviwo ƒe agbe mea, nu nyui aɖe ate ŋu asu mía viwo si be woawo nazu ame na mí le woƒe etsɔ me eye woatu du ɖo na mí. E, azã ya míeɖunɛ le eƒe dzinu ewolia ƒe ŋkeke wuiɖekɛa le eƒe shia ƒe me gake menye gbe ma gbe koe míeɖu nɛ o. Ne ƒe ewolia ƒe eƒe dzinu ewolia ƒe ŋkeke wuiɖekɛa dze gɔmea, wohea tomenyati aɖe ɖe go yi ke dzi wòdze be míazu azã aɖo ŋu le ƒe ɖeka. Ta magblɔ kpuie ko be enye ƒe ɖeka ƒe mɔzɔzɔ eya tae egbea menye ƒe dzinu ɖekɛ o hã míeɖum le afii. Míekɔ sukuviwo vovovo woame ene le suku vovovowo me kɔ ƒo ƒu be míaɖu azã ya. eh, elabe edze be míakpɔ lɔdodo be míate ŋu aɖu azã le suku me ɖekaɖeka gakea heyi míete ŋu kpɔe nenema oa, Right to Play le mía gbɔ. Wote ŋu dze agbagba be yewoadɔ lɔ mí akpe ɖe mía ŋu be ne míaɖu azã ya ta woawo koŋ woawoe dɔ lɔ mí hekpe ɖe mía ŋu be míeƒo sukuviawo nu ƒu be míava ɖe eh, míava ɖu ŋkeke ya ale be nu yiwo nye Ɛɛ, etome nya ci yɔ be mía dzromeɖeviwo nase akɔ kple wo ɖokui le ƒe ɖeka ƒe mɔzɔzɔ ya mea, míehe wo ɖe go na wo. Ye nenema kee míeɖe dzilawo hã ƒe mɔ ye wòdze be woata ne mía viwo be woƒe, ɛɛ, nusɔsrɔ̃wo nade tu na mía. Míeɖii gblɔ na dzilawo hã kɔŋ be woawo kpo Nu ye wòdze be woawɔ ye sasalameɖowo si azɔ be anyo be yewo hã yewoawɔ yewoƒe wɔƒe le nyɔnuviwo ƒe agbe me. Eya ta makɔ mɔnukpɔkpɔ ya akɔ da akpe na dzila yewo míekpe wo va he yewo mete va o hã míede gbe asi na dzilawo bene wovae gblɔ na wo. Míe kuku ɖem ɖe dua dzi bene míekpe wo bene wova ne wova se nya kpli mía wo ne wova ale be viɖe nu geɖe yi ke le nuƒoƒo kple sukuviwo kple dzilawo kple nufialawo domea. Kadodo ma nate ŋu agatsi ɖe edzi be nu yiwo mía ɖeviawo fia ma, woawo hã ne wova aƒe ma, woawo hã nate ŋu agatui ɖe edzi ale be ɖeviawoa, woazu ŋudɔwɔnu nyui aɖe na mí gbe ɖeka. Eya koe nye nya kpui ye medi be magblɔ na dua be azãya ɖuɖua menye fefefenu wònye o, menye dzidzɔdodoɖeamenu ko wònye o, ke tuturo ye wònye be mí ɖeviawo fiam, ye ganye nya hã nam, nana nyam dzilawo hã be. Wò hã na alɔ megaku wò o be woawu woƒe wɔƒe ale be mí katã míakpa asi ɖe ɖeviawo ŋu be woate ŋu atu wo ɖokui ɖo ale be tsɔme nyui nasu wo si. Akpe.

ŋkɔye nye Sala Antoinette. Akpe be mi va pitie, wobe mia dzi lɔ mi va pitie. Mia va kuna ne teƒe ne mia vi nyɔnuviawo. Ta mi va mi va kpɔnu le sia teƒe. Ale ka mia mia dzi lɔ ne mi dzi via abe it's like mia nyɔnuviawo. Míatso beléle na wo be woƒe hiahiã ɖe sia ɖe míakpɔ eteƒe ne wodzi ne wo. Ta míva kpɔ fiye, míkpɔe be dzila aɖewo koe wodzina via, wometeŋ kpɔna ɖevia dzi nɛ o. Eƒe suku kple awuwo katã na gbã ɖe eŋu. Eɖo sukubaga hã, eɖo ekana na ŋu godui alo na vu ɖe meƒi ŋu. David ate ŋu akpɔ nu geɖe ta ne wodzi la ne nyea sema natso be ne ɖe viwò eke nye nyɔnuvia natso be ne paa viwò nyɔnuvitɔ be ne le hiã ne vi nyɔnuvitɔ paa ta he va kpɔ fia kɔ hɔn ne dzi la ne seɛ ne ya aƒema na le viwò nyɔnuvitɔ abe wò xɔlɔ ene ne atsi axlo ŋue kpe su be ne nya le didi nye ɔ tsi agbe nɔ na wò dzi la na se gɔme akpe. Gake akuxe ɖeka aɖe le emea eya koe menyo o etsia nu be ho ƒea. Enua nuwo donɛ wòsena afɔ gɔme le teƒe aɖe ko. Gake ke etsi ga wuieve me ne mí. Etsi ga wuieve me ne mía viwo yi ke be eɣeaɖuɖu hã womete ŋu woabɔbɔ aɖu ɣea wòanya kpɔ o. Ta ɣe ma enye ŋgbegblẽ vi ɖe tso wo gbɔ. Tso mía dzilawo gbɔ, ɖeviawo, ele be míanɔ nu xlɔm wo abe gbegblẽ va sugbɔ ɖe wo me. Tsitsawo hã wo tɔsinu wɔ gake wo mɔ to ɖom o. Ta ele be mía dzilawo míakpa asi ɖe tsitsawo ŋu eke be míatu wo ɖo. Eke be tsɔ ma wɔ nyo na dzilawo kple tsitsawo hã. Akpe.
Míe eda akpe na Mawu ɖe egbe ŋkeke tɔxɛ ya yi ke eh, to right to play ƒe ɖoɖo dzia nufialawo tã ƒoƒo sukuviwo nu vevietɔ nyɔnuviawo eto eh, hehe tɔxɛ na wo exlɔ nuwo tɔxɛ ku ɖe wo ŋutɔwo ƒe fefe yiwo ke woda ɖe tome wova wɔ. be enyagbe yiwo va gblɔ ku ɖe woƒe ƒuƒoƒoawo katã ŋua, ekpe ɖe wo me nu vevi aɖe dzi be nyɔnuviwo wonye ame aɖewo yiwo ke wole tɔxɛ ne dukɔ katã kple xexea. To woƒe kpekpeɖeŋu me, xexea katã te ŋuti azɔ ɖe ŋgɔgbe awu ale yi ke wòle fifia. Míeda kpe eyime nu ƒom fia me tɔ ɖe dzilawo katã kpakple esem siwo katã teƒe. Le Sister School siwo ƒo xlã mí, eh, Keter School, Djelkɔƒe Hippie, Djelkɔƒe Arsi, kpakple Vuizion sukuyawo katã mea, sukuviwo katã ƒo ƒu va wɔ nutete, eyi ke ɖee fia be edze be beléle tɔxɛ natso dzilawo kple nufialawo gbɔ ne nyɔnuviwo, eye nyɔnuviwo hã woakɔ bubu, lɔlɔ̃, kple ɖekawɔwɔ akɔ zɔe. Woadze ne ŋutsuwo ƒe nya. Edze ne habaɖadede gbe ŋgɔgbe nanyo na woawo ŋutɔwo kpakple dukɔ katã. Míeda akpe ɖe ɣeyiɣi vevie ya ta eye míeda akpe na Right to Play be wòalɔ dome su kpɔ hena agbagbadzedze vevie ya. Akpe na mi katã.
Nyateƒe mea, nusɔsrɔ̃ yiwo katã míeva kpɔ le fi agbea, wofaa enya kpɔ. Eye enu yiwo katã nyame va srɔ̃ le fia, efia be ɖeviwo ƒe numasemase na mí. Ɖeviwo ƒe numasemasea eva sesẽm na mí. Kafla ale yi ke mí ŋutɔ míate mɔa ne ɖeviawo eyi ke woato ɖe etsɔa ta ne wòanyo na woa, ye ŋuti te wokplɔ mí va afia godzi alo woyɔ kpe mí be míva afia míava srɔ̃ nanewo. Ke yi ke nèsrɔ̃a, ne yi aƒeme ale be nàkɔe kɔ kplɔ viwò ɖe etsɔme nanyo nɛ ta akpe na mi.